It-tlieta ferja ta' wara l-Epifanija. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 6, versi minn 33 sa 44. F'dak iż-żmien, in-nies raw lil Ġesù u d-dixxipli tiegħu sejrin. Kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru 'l hemm bil-mixi nies mill-ibliet kollha u waslu qabilhom. Xi niżel l-art mid-dgħajsa Ra kotra kbira ta' nies, u tħassarhom, għax kienu qishom nagħaġ bla ma għandhom ragħaj, u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Meta kien sar il-ħin ġmielu, resqu d-dixxipli tiegħu u qalulu, Dan post imwarrab u ġa sar ħafna ħin. Ibgħathom ħa jmorru fl-irziezet u fl-irħula tal-qrib jixtru xi ħaġa x'jieklu. Iżda hu weġibhom, Agħtuhom intom x'jieklu. Qalulu, U aħna se mmorru nixtru b'mitejn dinar ħobż biex nagħtuhom x'jieklu? Imbagħad staqsihom, xi kemm għandkom ħobs? Morru waraw. Meta saru jafu qalulu ħamsa u żewġ ħutiet. Imbagħad ordnalhom iqegħdu lil kulħadd bil-qiegħda, ġemgħa ġemgħa, fuq il-ħaxix aħdar. u n-nies inxteħtet fl-art mija mija u ħamsin ħamsin. U ħa il-ħames ħobżiet u s-sewġ ħutiet, rafa għajnejh lejn is-sema, birek, qasam il-ħobżiet u tal kisriet lid-dixxipli tiegħu biex inewluhom lin-nies quddiemhom. U qasam ukoll iż-żewġ ħutiet bejniethom ilkoll. U kulħadd kiel u xeba'. U ġabru l-bċejjeċ li fadal mill-ħobż u l-ħut, u mlew tnax-il qoffa, u kienu ħamest elef raġel dawk li kienu mill-ħobż. Il-Kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Hemm xi ħaġa f'din id-dinja li verament tista' taqtanna l-ġuħ u l-għatx profond li aħna nesperjenzaw? Folla kbira ta' nies inġabru biex jisimgħu lil Ġesù, bla dubju għax kellhom il-ġuħ għall-kelma tal-ħajja. Meta sar filgħaxija, id-dixxipli ta' Ġesù riedu jibagħtuhom lura lejn djarhom għax huma ma kellhomx ir-riżorsi biex jitimgħuhom. Huma kkummentaw ukoll li li kieku kellhom jonfqu l-flus biex jixtru x'jieklu lil dik il-folla kbira, kienu jridu jonfqu tal-anqas paga ta' sitt xhur. Ġesù, il-Ħobż tal-ħajja, ħa l-ftit li kellhom, ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, u wara r-radd ħaj lil Missieru tas-sema, qasmu lil kulħadd sakemm kielu u xebgħu. Il-Mulej dejjem hekk jimxi magħna. Ikun iridna nagħtuh il-ftit tagħna bil-fidi u l-fiduċja fih li hu kapaċi jimmoltiplikah għall-ġid tal-oħrajn. Il-miraklu ta' Ġesù li jitma' il-ħamest elef raġel huwa l-uniku wieħed irrakkuntat fl-erba' Vanġeli. X'inhu s-sinifikat ta' dan il-miraklu? Dan il-miraklu fakkar lill-poplu fil-providenza ta' Alla meta temagħhom fid-deżert, meta kienu taħt it-tmexxija ta' Mosè. Dawn meta qabadhom il-ġuħ, Alla bagħtilhom il-manna x'jieklu. Dan l-ikel kien bi tħejjija għall-veru ħobż li jinżel mis-sema kuljum fuq l-artali tagħna. li hu Ġesù nnifsu. Hu l-uniku li jissodisfa l-ġuħ spiritwali tagħna. U min jiekol minn dan ma jmut qatt imma jgħix b'Ġesù għall-eternità. Inti tersaq lejn Ġesù biex tagħtih il-ftit tiegħek b'fiduċja li hu bih se jibdel il-ħajja tiegħek u tal-oħrajn? Ġesù il-ħobż ħaj li jinżel kuljum f'kull quddiesa li titqaddes. Jiġi biex ikun il-ħobż li jgħajjex lilna lkoll. Qiegħed tersaq b'qalb safja biex tirċevih? Jew tħallih jistenna waħdu fit-tabernaklu tal-knejjes tagħna? Mulej, int tissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qlub tagħna billi titmagħna bik innifsek fl-Ewkaristija Mqaddsa. Imlini bil-gratitudni u agħtini qalb ġeneruża biex nagħmel ħin għalik biex nipprepara bil-Qrar u niġi nintaqa' miegħek fil-quddiesa u t-tqarbina, anki dik ta' kuljum. Agħmel li nkun ukoll ta' xhieda għal ta' madwari biex huma wkoll jiġu jduqu mill-benna li int biss taf tagħti, il-benna tiegħek innifsek. Amen.